My betalicious person, good morning, good afternoon, good evening, depending on the time wey this video take reach you. This na Favours blog and we bring you Open Heavens Daily Devotional in Pidgin English. For today wey be Thursday, the fifth day of September 2024. Our topic for today na created for him. created for him. Where we dey read for bible today na Ephesians chapter two from verse one go shook body reach ten. Make we read am together. Before before na stubbornness and sin dey control una life because una dey do wetin the world want. Una dey obey wicked power wey dey rule the air and control stubborn children. All of us dey live dis kind life before, we dey do different things wey our body and mind want. Dat time, we be children wey God wan punish like other sinners. Because God show us love well well, e come show us plenty mercy. Although sin dey control our life before, e come give us life through Christ. E come save us with im grace. E raise us up with Christ come make us sit down with am for heaven. He do this to show everybody for the world wey dey come say he grace wey dey show us kindness through Jesus Christ big well well. God save una with he grace because una get faith. As una don believe Christ, no be with una own power but na God give una. E don save una because of the work wey una dey do, so make nobody dey boast. God create us through Jesus Christ as the good work wey he don prepare down before so that we go dey do as he plan. Our memory verse for today na from Colossians chapter 1 verse 16. Colossians chapter 1 Verse 16 Because God create everything for heaven and earth through im Pikin, both physical and spiritual things, whether dem get power or dey rule for different different place, God create dem through am and e create dem for am. Make we enter the message of today. Abeg no forget to like and subscribe to this channel. Thank you. No matter how long wey you spend for dis earth, you no go ever see tree wey dey eat im own fruit. Na human being na im plant tree for their own pleasure, not for the pleasure of the tree. The same way, God make you for im own pleasure, so you no suppose to dey satisfy yourself, but you dey made to satisfy God. Therefore, when people dey live their lives just to give theirself pleasure, dem no dey function according to the way God take create them. To get plenty money, drive good motor and own plenty plenty house no mean say person don fulfill his or her destiny because all these things na for the person pleasure. Dem no dey measure destiny by how much money wey you don get or how much power wey you get. Dem dey measure destiny by how far you don do God will for your life. For example, somebody fit don see Joseph as the prime minister of Egypt, he go come say, man, this guy don make am, he dey fulfill destiny because of the high position wey he don reach for life. But if Joseph no save his family from the hungry as God create am to do, he don become failure for life. Genesis chapter 45 from verse 1 to 11 show us this story. E get many rich people for this life wey be say they go finish their race here on earth. But instead of to tell them say, ah, well done o, you good and faithful servant, wetin they go hear na, you wicked and slothful servant. I pray say this one no go be your portion in Jesus name. Amen. My beloved children, E dey good to get money for people to know you and for you to get power but even when those things dey come you no go still dey fulfilled until you don do wetin God create you to do no dey pursue shadows, no let anybody dey dey whine you pursue God calling for your life the time when I stop to dey do lecturer work come go turn to pastor for small church e first be like say I no get sense But however, because na di will of God for my life, dat tin turn out to be di best decision wey I don ever make for life. In fulfilling God will, God give me everytin wey I fit ever ask am for and even more. Tree wey dey bear fruit for di owner to eat, di owner go take care of am well well. di owner go give her nutrients di owner go care for am go give her everything wey need for her to flourish well to bear more fruit wen you dey pursue God way for your life e go make sure say you no lack any good thing ask am wetin him purpose for your life be make you pursue am Wetin be our key point for today? Our key point for today be sey pursue God purpose for your life. Make I talk am again, pursue God purpose for your life. Na here we take come to the end of today message. No forget sey our topic for today be sey created for him. And today message come from the Open Heavens Daily devotional wey be say Pastor E.A. Adeboye wey be the General Overseer of the Redeemed Christian Church of God Worldwide write. And na on top your ogbonge channel Favour's blog na you take get this message. We wan thank all our subscribers Abeg if you never subscribe, do well to hit the like button, subscribe to this channel, make you don't forget to share this video so that other people sef go come join you to dey receive these better better messages every day. We go see for our next video.